analysis so nkarhi hinkwawo loko i analyza leswi hi swi vulavulalaku hi leswi nga na miehleketweni ya hina na mahlekete na leswi hi ti twisaka swo hi xilo if we happen to differ with you awu wrong i wrong hinkwenu hi right hi leswi hi swi vonisaka swoho hi leswi hi swi vonisaka swoho dank n'we mo ka mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe if you feel like content

under the ban of conspicuous media i tlangi na genge we don't play with genge so namuntlha hi endla reaction ya xma 16 ni na xilumani laha hi nyama na moya na hinkwaswo mhm. so lexi yako ya xindla remember we are home of talent and analysis so nkarhi hinkwawo loko i analyza leswi hi swi vulavulalaku hi leswi nga la miehleketweni ya hina na mahlekete na leswi hi ti twisaka swo hi xilo if you happen to differ with you a wu wrong a yi wrong hinkwenu hi right hi leswi hi swi vonisaka swoho hi leswi hi swi vonisaka swoho thank you n'we mo ka mi nga se subscribe ni kombela mi subscribe if you feel like content yi alayina na product ya wena thank you so much khulumani aye aye aye mjani hayi hina hi kahle Mm, hayi hlayisekini man so a hi vuta yi nghena mhakeni fast fast hi sungula ka best new comer
okay na hi ta va hi kha hi faka ti-comment ku ya ti hi ti-award leti a ti ri kona tolo hi reacta the way leswi hi swi vonisaka xiswona tanihiloko va vulini mr conspicuous la se hi ya sungula ka best newcomer

yi teke hi misa loyi a phikizana na apostol france mathevula unis n'warichi rito gustavo sketho na xiphola even then this one i winile hi ri- simu leri vitaniwaka basani Mhm. any comments la xilumani a la na comment laha no vona ku hlohlotela ka misa loku u le ku tirheni ka kahle ngopfu um tinsimu ta hina ti tikomba ingaku ti va na ku aka kahle kahle so a ni voni ku ri na problem laniwani ti kurisa na xitsonga ku ya mahlweni and then one thing that i've realized loko ni langutela i ku a ku nominate ya ti-album cause ni languta um gustavo ebasani ne mm. and then i also know xiphola ndzulamiso i vito ra album there is no track leyi vitaniwa ku eh, ndzulamiso mm-hmm. so swi komba ku eh, gustavo and then do you think i, I, I deserve the vote, the vote aside Ah, hi ku ya hi album Yeah. ya a yi deserve a Okay.
yi deserve ya hundza kwalani category leyi taku i eh ya ka mm, best Xitsonga song gospel song of the year ah, okay laniwa ku na moya wa le siyoni apostle france mathevula et- eh, etalonga dzunitsani m wa vonakala pastor rodolf mavasa ntshava leyi princess m xitalunga thembanyathi thembanyathi won this one and then mina personally i think i deserve because that song is very powerful ya na mina personal ni twa ingaku um themba nyathi wa yi deserve misa loyi na mark- na marketing ya yena loko a kha a- a- a famba a lavalava tibuthi hi va hi kha hi swi vona ende wa tinyiketela swinene okay a hi fambeni ximani ku na leyi lava ku yi ya fika kona ya a yena yena sweswi hi fika ka um best xitsonga disco song of the year best xitsonga okay laniwa ku na juliana dolf

se kumbexana vanhu vo bayiziseka ku heva ka munghana lonene va ta va ta vhotha na juliana halawani ka dolf hi ku henc ku ya hi mina a fane a fambe hi risimu lera ra ku cinca murhandziwa ende u rhandziwa ngomisa loyi ende vanhu na swi tiva ku va vothile se ka munghana lonene eh, a hi swi tivi mo okay. ka swona uh-huh. i tekile and then if you feel like there is something ti nga swi veka comment section mhm. se leyi taku i hi le ka best xitsonga r and b song of the year uh, best r and b song of the year um, r and b song of the year okay ndzi vuya kaya could be jolomba daniel brothers shalati

and then ku va na best r and b rito a nga ha yi teki tivhoti ti telile mahlweni eh. and then ka this part a nga ha yi teki leyi ko va ku nga ku humelele yini cause yi teke daniel brothers swi nga swi vanga ku daniel brothers va nominate ka category ya one kumbe njhani cause normally loko i vhota mi chava ku jambela le mahlweni ya ko ka best male best yiniyini best yiniyini so Ai, a ni tivi ku nga ku humelele yini o lanwani ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka swona hi conspicuous i ku um daniel brothers i khale va ri kona ka music ende va tiveka ngopfu ende ku ya hi mina personal na swi tiva ku okay kusuka ka matiyani ku ya fika tsanini daniel brothers va tiveka ku tlula eh rito Gustavo and rito Gustavo ka ha ri munhu loyi a ha ku ndlandlamukaku wa ha ri ku kuleni se laha na swi twisisa ku ena hi loko a nga winangi nxoku u ve a swi twisisa ku a phikizana na letikulu okay ende album liya ya vayisa lavawani a yi tirhiwi swinene alright eh, eh, eh a hi mahlweni ka category leyi taka kwalani le ka best songa afro pop song of the year mm, afropop song of the year phinda fu phinda futhi yini si mbilu yanga mop asifambi rejoinder ft volcano navi navi sign free featuring nec vuya la kaya tsakani s and then this one yi teke yi nec yeah teke nec yi phinda futhi okay
okay so mara The Hair Jointer featuring Volcano a ni koti ku swi twisisa ku kahlekahle tinghoma a va a va tirhisa i i i i method wa njhani kahle ku sempula tinghoma ya kwala ku sempula tinghoma hi kona ni nga swi twisisiki mara ingaku loko va sempula tinghoma mm, ku va va ku ri na team yo karhi leyi va ku yi ri kona ku for ku va vona ku munhu loyi va nga n'wi nghenisa hi tinsimu tihi so team leyi yi tirhisaka hi nsiyi tirhise phinda futhe Ngokwala mna kuna kuna this song ya ya ni vona la kuna Lijonda ne mm. kuna sa infree na vena vi vuya la kaya tsakani as ngiliya so mara ka Lijonda this song ya asufami mina ni twa ngo risimu leri nga duma ngopfu ra Lijonda it's uh, that song I won't give up yi vitaniwa hi title ya yona I won't give up
hi yo title ya kona ni twa nga ku yo hit ngopfu than a swi fambi ya liya hi yo hit liya se eh, So, kwalanne Mm. va a va n'wi fevaranga misa waloyo hi ku mi ta kuma vanhu va tiva risimu a va n'wi tivi munhu swa humelela phela se Kumbe- loko vo faka risimu leri a va tiva ku ri wo vanhu a va ta vhe va tiva na munhu before before before it's after rap eh, ku kumbexani leriya won't give up hi afropop
i afropop na yone mm, veka afropop a hi hundzele emahlweni hi vo okay sweswi hi ya ka best xitsonga house song of the year eh, yi teke hi dj mamela ne a phikizana na eh, a kaya cedric tsonga boy um eh, hekele heke hekele heke okay dj mamela yo yi nga wina ne xilala mapintani ti daniel brothers and then ku va na mali ya nhlohlona jtk ku b and black cash okay hi bomba shuma josi na dr stot so yi teke dj mamela and then nakale ya na na comment yes.
and then a hi ndzi ri ka leyi landzelaka filmani wa um laha hi fika ka best xitsonga hip hop song of the year Eh, hip hop song of the year yi teke hi cyfrine ya hi fike south africa a phikizana na brace double frog and then ku va na majuzi na questa na makwa and then ku va na xithola featuring raymond nyani so loko cyfrine o ka nga tekanga this eh award mina a ni ya ku soleni hmm. why a ni ya ku soleni ma tsundzuka loko va ku ku nge hevi na song of the year ya national radio station ti ta va na ti-countdown ta toho and everything this song was number two hmm. a ku tleleki hmm. so and then i think tsaneka ku vhota vhotiwanyana by then
so if vanhu va kota ku vhota that song from top 50 ize ya nghena ka number two va tsaneka ku vhota lesa mfilikuna this one award and then ya swi ta swi nga ri swi kha swi nga make sense kahle a ku ta va ku buwe mati tindlela ti etlela xitsonga ne so eh loko ya ku huma ka ya ku huma ka house ne there is this other guy na mu cheka gezo ta khapa eh boss wants us straight ngopfu ngozi demand watch the space uh and then leyi landzelaka ya la ya ka the best xitsonga collaboration of the year best xitsonga collaboration of the year dj nature ft silka memeza nga yi vona loko i hanga yi vona matidadimo malidyana Mm. fana kk xirimani featuring team xirimani a wu ni tivi and vonela bodleleni zakutisonga and then ku va na mgimeti esandleni ngoma ya rirhandzu e eh, na ta mihembela ku va na nghala ya un'wana ft jamito ncino wa ngalasi aye a na ta mihembela ku va na russian army ft majaha ya basa mahungu yo aka miri mahungu yo aka miri dlemakuti ncino wa ngalasi wa yitiwa ngoma ya rirhandzu
keke xirimana wu ntivi

a hi a hi leyi landzelaka Mm. sweswi hi fika ka best xitsonga group duo of the year eh ku na buti na buti nghena ku va na chekas Ma- chekas maluleke na makhanani sisters hosi yo lungha na xirhami sisters wasikamakamo na majovani sisters ku tlhe ku va no vo swaswaswa um mina nwani hi mavone ma mi misa lowa ka makampa sika makampa wa ka mavambe fa lowa yi tiseva loyiwani na marketing ya ye ka fika social media yi tikomba yi ri ya xiyimo xa le henhla ngopfu ende vanhu va va va kha va tikombisa the way va nga yi swi ku hina hi le ku votheni hi le ku votheni So land, be sharp. Okay, Oscar Makam won this one. Oscar Makam manual very runs. Mm, keep it up.
Leya ya ku ya le Kruger, ma vona timfene. Duku le dibeki dya kokwani. That's my favorite from uh, Oscar Makam. And then loko hi move la mahlweni ya ka
Oh yeah, ka best Xitsonga traditional album of the year.
Best Xitsonga traditional album of the year tiko ri horile checkers maluleke na macanani sisters va dlaya mhana wa wena dingani david mathewula khisimusi eh, mixengu xilondza xo anakanya osikamakama johan sisters dokodela volume 6 trb la na mhlahlandlela sisters
ya ku ya hi mina lani wanga album leyiwani ka- Une une mani Ku- before eh, ku wine mxengu mxengu yi tlakuleni hi nghoma leya khisimusi um album ya Khisimusi.
Mm. Okay. ku fakanya ti-input nyana laha i ku ku ya hi mina na leswi um title ya hina yi vulaka so Mm. ku ya hi mina so bos kamakam hi xilondza xo anakanya xo anakanya nghoma leyiwani a yi fita ku wina

mi swi vonisa ku yini ka comment section eh, a va comment laha ta ka hi twa hi vona so sweswiwani um ya ka best xitsonga female artist of the year okay yi teka yin'wani mm, flora n'wacawuke a va endli xihoxo va xitolo loko va kha va tivisa va rhangi va ku um flora cawuke or man flu mara eh, okay, flora n'wacawuke a phikizana na n'wana na agnes baloyi man flu xongi rhangani sandlenza
ala na ku sola ka chumu mm, ta va ta va ka mani ta va ka mani ta ka ta va ka mi ta vona ku swi famba fambisa ku yini swa koho mm. and then sweswi ya ka best xitsonga male artist of the year ah. leyi na mnoma mm, ku phikizana joshirmani mr post phesi mfana chava ni nghene njala ende a wu sms ku hi nominate eh, swi komba ku vaseketeri va yo chavani va va sms ngopfu yi tikuma yi ngheni hikwalano mm.
okay ku va na prince rhangani ku va na soli makama soli makama
leyi yi wula hi mester post mester post eh mester post u ya yi tlakula hi ngoma leya ya ndhambi Okay, best male. Okay, best Xitsonga male artist of the year. You win a Mr. Post. Mm. Ya la timhaka ti fika ti sungula ko, ti fika ti ti ti ti sungula ku khomana la. Ku ve na swirilo. Tanihiloko xi to ku ve na ti-artist tin'wana ndzhaku ti nga lumbeta munghana lweyi ku xavisa ti-award. Mm-hmm. even na tolo ku ve na reaction yo hambana from vanhu vo ka hambana some say uh, eh, mr post i deserve some said solomakamu i deserve leswi ngo competition a yi focuse ngopfu between solomakamu na mr post ya yeah, leswi a swi ri swona hi ku um eh, ku ya hi tivote ta vona solomakamu a ku ri number one before swi pfala number two a ku ri mr post a swi fanele swi pfale hi ti-six hmm, ta march ta march

tinhlayo maxaka heyi mm. heyi so majini ya ku a yi ri henhla ngopfu mm, a ku ri 13000 something hi ku komisa 5 and 18 okay yeah and then so ti ta ti ta pfuriwa mr post awi heyi mavoko ya hlamarisa nyana xin'wana xa kona xi fanele mi xi considera solumakamba a nominatiwe ka category ya yi one ivi loko a nominatiwe ka category ya yi one a tikuma a kha a tlula munhu un'wana na un'wana la nga nominatiwa ka ka ka ka ka category yin'wana na yin'wana leyi a yi ri kona laya hi tivhuti a ri henhla swinene and i tlhe considera lexi this effect this not an opinion loyal fan ya ben mayengani there is no way yi nga vhotela ku mr post hmm. loyal fan ya beni mayangani there is no way yi nga vhotela ku mr post hmm. swi nga ntswa yi vhotela un'wana kumbe yi nga vhoti at all swi komba ku tifan ta beni ti nga va ti vhotele solumakama swi komba ku fan base ya solumakama fan base ya beni mayangani fail

xivindzi xo anakanya okay a phikizana na sandlen or sika makamu mis okay xo xi ri mana ti nga ndzi ri ku mathivula mi vonisa ku lavi rin'wana ndhambi ndhambi yi tirhwini ya ya fita ku wina okay laha ya pfumelelana ku ndhambi very powerful yeah very powerful this swi komba ku kusuka ka mina xilumana munghana lwene mr post i deserve this album this award i mean and then ku va na ya ka best xitsonga most popular song of the year ya ka na i think i deserve this one ya yi tlakule mr post leyilambi ah, dipini a dipini swinene okay so and then ku va na
na best best xitsonga producer of the year so loko u ze i teka hi xitalo loko u ze i teka album of the year kumbe most popular song of the year hi tala ku va na loyi a nga producer producer that song u tala ku va yehe producer of the year ku lava hi nyiki dr joe shrimani na prince rangani na mumbawulela na yena hi yexe master post
so all in all hi sweswo award leswi ti nga fambisa swoho khensini ku vombone this video a hi hlanganeni ka video leyi taku na ha ri na xilumani na yona babayi um eh, mi nga rivali ku subscribe laha ka button leya ya red a yi tlikeni laya hi tlhe hi hlangana ka ti-comment ta yi kha hi vulavula kwalahi vo swin'wana hi twa ku na leswi ka video leyi taku hi ya vulavula hi hi nyikeni leswi vulavula hi swona laha a hi commenteni